Azul fell-awen, lehna n Sidi Ṛebbi Illu-nneɣ ad d-ili d myal yiwen, d myal yiwet, kenwi wigad i d aɣ-d-ismeḥsisen, ad d-ddmeɣ tira di laṣel n ddunit, iɣef wis-sin taṣeddart tis sebɛa, tira tenna-d, Ameɣlal Illu imessel-d amdan seg uɣebbar n wakal, iṣuḍ-as deg wanzaren n nnefs n tudert, imiren, Yuɣal wemdan d tarwiḥt yeddren. Amin, ad ddmeɣ tira niḍenin di Icaɛiya iɣef wis rebɛa u settin, taṣeddart tis tmanya, tira tenna-d, Ay Ameɣlal, kečč d Babat-nneɣ, nekkni d talaɣt, d kečč i ɣ-imesslen, akken ma nella d ccɣel i xedmen ifassen-ik. Amin i wawal n Sidi Rebbi. Di tazwara bɣiɣ ad d-iniɣ d akken Sidi Rebbi Illu-nneɣ ulac d acu ixeddem mebla awal-is. Di tazwara n kulci, Sidi Rebbi mi yexleq igenwan d lqaɛa, yenna-d d akken lqaɛa tella d tilemt texla, ur tesɛi wara ccbiha, ur tesɛi wara tteswiṛa. Lameɛna Sidi Rebbi akken ad iɛemmeṛ ddunit, Ilaq ad isseqdec awal-is, s wawal-is i iɛemmer ddunit-agi akk d wayen akk i nettwali. Ɣef ayagi, ass-agi, yeṣleḥ ad d-nini d akken awal n Sidi Rebbi d netta i d aɣ-ittmuddun ttecbiha, d netta i d aɣ-ittmuddun ttṣewwira lɛali, la forme. Mebla awal n Sidi Rebbi, amdan yexla, d ilem, am di ddunit di tazwara, Aqeddac n Sidi Ṛebbi Musa, s Ṛṛuḥ Iqedsen, yura-d ayen yeḍran di tazwara, amek i d-imessel Sidi Ṛebbi amdan. Win i d-iḥessen mliḥ di tṣeddart n id-ɣriɣ akkenni, tira tenna-d d akken Ameɣlal imessel-d amdan seg uɣebbar n wakal. Tɛelmem d akken aɣebbar ur yezmir ad yelseq ma yella ulac aman. Lameɛna asmi ara yilin waman, ad yili uɣebbar n wakal Annect-agi isem-is talaɣt. Talaɣt-agi i yessexdam win imesslen akken ad d-yessufeɣ taɣawsa. Akka daɣen Sidi Ṛebbi di tazwara yessexdem aɣebbar n wakal, yessexdem aman, yesseqdec ifassen-is akken ad d-yexdem amdan-agi yettusemman Adem. Mi t-id-yemsel Iṣuḍ deg wanzaren-is nnefs n tudert. Yuɣal Adem d tarwiḥt yeddren. Wigad iyi-d itebɛen slan-d ad walin d akken deg wayen akk i d-mesleɣ akka nwali rebɛa tɣawsiwin, rebɛa n leḥwayeǧ, aɣebbar n wakal, lḥaǧa tis snat, aman, Lḥaǧa tis tlata. Ifassen Lḥaǧa tis ṛebɛa. Nnefs n tudert i yṣuḍ Umeɣlal di Adem. Akken ad d-yuɣal d tarwiḥt yeddren. Ayen akk i d-nudder akka yesɛa lmeɛna, yesɛa lmeqsud. Laxaṭer tira iqedsen tenna-d, Ayen akk i ixeddem Umeɣlal yesɛa lmeqsud-is, Ass-agi imdanen merra ffɣen-d si Ḥewwa. Laxaṭer tira tenna-d, Adem yefka i tmeṭṭut-is isem n Ḥewwa, axaṭer d nettat i d tayemmat n yimdanen merra. Ḥewwa, nwala deg uselmed n tikkelt-agi iɛeddan d akken tettwakkes-d si Adem, Adem yettwakkes-d seg wakal. Sidi Ṛebbi yeǧǧa-d ayen yuran akka-agi Akken a ɣ-isselmed ayen yebɣa Sidi Ṛebbi a t-yexdem ɣer zdat. Ass-agi kra n win yumnen s Yasuɛ Lmasiḥ, myal yiwen anis-it, d aɣebbar n wakal, yebɣa yis-neɣ ad d-yexdem Sidi Ṛebbi afakan, yiwen n umdan ajdid, yiwen n adem ajdid, yiwen n wexxam ajdid, yiwet n lǧetta tajdiṭ, dɣa yesseqdac aman, Aman di tira iqedsen ad d-yettmeslay ɣef awal n Sidi Ṛebbi. Ass-agi d awal i yesseqdec Sidi Ṛebbi akken ad aɣ-d-yejmeɛ myal yiwen anis-it, nekkni yellan d aɣebbar n wakal. Akken ad aɣ-d-yejmeɛ, yesseqdec Sidi Ṛebbi aman, yesseqdec Sidi Ṛebbi awal, awalen-ines. Aɣebbar ur yezmir ara ad yeddukkel ma yella ulac aman. Ass-agi a gma, weltma, akken ad neddukkel ilaq ad ilin waman n ṣṣeḥ i yellan d awal n Sidi Rebbi. I wakken ad aɣ-yefk Sidi Rebbi tteswira, la forme, ad aɣ-yexdem d afakan Ad aɣ-yexdem d yiwet n lǧessa, lǧessa n Lmasiḥ, ilaq Sidi Ṛebbi ad isseqdec sin ifassen-is. Deg uselmed-nni n tikli, tzemrem ad tuɣalem ɣur-s, nenna-d d akken iḍarren ttwaxdamen i tikli, lameɛna ass-agi ad d-nemmeslay ɣef ifassen. Sidi Ṛebbi gweqmen ifassen yesɛa lmeqsud. Ifassen ttwaxdamen i leqdic. Yella ufus aẓelmaḍ, Ila ufus ayeffus. Sin ifassen-igi weqbel ad d-mmeslayen ɣef leqdic n wemdan, ttmeslayen-d weqbel ɣef leqdic n Sidi Ṛebbi. Di Lɛehd Aqdim, Sidi Ṛebbi iseqdec afus azelmaḍ, axaṭer nenna-d dakken ifassen ttwaxdamen i leqdic. Afus n Sidi Ṛebbi i iqedcen di Lɛehd Aqdim d afus azelmaḍ. Haṛun akked ṛebɛa warraw-is Atnin xemsa iḍudan n ufus. Ad ddmeɣ tira di deg udlis n tuffɣa iɣef wis tesɛa u ɛecrin taṣeddart tamenzut, tira tenna-d, Atan wayen ara txedmeḍ i wakken ad d-tɛezleḍ Haṛun akked warraw-is, ad ten-tesbedddeḍ d lmuqeddmin ara iqedcen fell-i. Di tṣeddart tis tesɛa, tira tkemmel-d tenna-d, Leqdic n lmuqeddmin ad yili d ayla-nsen, ad sen-d-yeqqim d lqanun i dayem. Akka ihi ara tesbeddeḍ Haṛun akked warraw-is d lmuqeddmin. D lmuqeddmin i ixeddmen leqdic deg ufakkan n Sidi Ṛebbi. Laxaṭer nwala d akken ifassen ttwaxdamen i leqdic, ayɣer i d-nenna d akken Haṛun akked ṛebɛa n warraw-is d afus azelmaḍ? Laxaṭer tira tenna-d di ccna n ccnawi, ixef wis tmanya taṣeddart tis tlata, tira tenna-d, Afus-is azelmaḍ ddaw uqerruy-iw, ayeffus-is yeslufuy. Afus amenzu i yesseqdec Sidi Rebbi, d afus azelmaḍ, d netta i d lsas. Yessegnaneɣ-d ɣef ufus-is azelmaḍ, lameɛna di Lɛehd Ajdid, Sidi Rebbi yesseqdec afus ayeffus. Tira tenna-ak Ayeffus-is yeslufuy-id. Afus azelmaḍ yerra-t ddaw uqerru d lsas, isenned fell-as agdud. Afus i d-yeqqimen a iqeddec d afus ayeffus, d wagi i ixeddmen leqdic. Di lɛehd ajdid afus ayeffus i yesseqdac Sidi Rebbi, d ayen d-yudder deg yifasusiyen ixef wis rebɛa taṣeddart tis ḥdac. Tira tenna-d, d netta i d-yefkan kra d imceggɛen, kra d lanbiya, kra d ibciren, kra d imeksawen, yerna-d iselmaden, xemsa, n iḍudan ufus ayeffus. Ass-agi di tmezgida, Sidi Rebbi a yesseqdac afus ayeffus Akken ad yexdem leqdic n wawal-is. Tira tkemmel tenna-d, Iwakken ad d-heggin imqeddsen i leqdic ara xedmen i lebni n lǧetta n Lmasiḥ, ifassen qeddcen, ifassen bennun, ifassen n Sidi Ṛebbi bennun axxam, lǧetta n Lmasiḥ, agdud n Sidi Ṛebbi. Tira tkemmel tenna-d, Alamma wwḍen merra ɣer tdukkli n liman akked tmussni n Mmi-s n Yillu, ɣer liḥala n wemdan i ikemmlen ɣer lqis n Lmasiḥ di lekmal-is. Akken ma nella d aɣebbar n lqaɛa myal yiwen anis-it, yebɣa Sidi Rebbi ad aɣ-d-yejmeɛ ɣer yiwen wemkan. Iseqdec aman, aman d awal-is, Akken ad neddukkel, Sidi Ṛebbi yesseqdec awal-is, lameɛna mačči d aya, yerna yessexdem ifassen-is, Haṛun d ṛebɛa warraw-is di Lɛehd Aqdim, imceggɛen, lanbiya, ibecciren, imeksawen, d iselmaden di Lɛehd Ajdid, xemsa, afus ayeffus. Sin ifassen-igi ara iɛeǧǧnen afakkan n Sidi Ṛebbi. Afus azelmaḍ, ass-agi ad d-ittmeslay ɣef ccariɛa, afus ayeffus, Ad d-yettmeslay ɣef ṛṛeḥma. Filipas mi d-yemlal imexṣi, yebda-d a s-ittbecciṛ si lɛehd aqdim, yewwi-t-id ɣer lɛehd ajdid, akken ad yettwasellek imexṣi. Lɛehd aqdim d lsas s ara tfehmeḍ lɛehd ajdid. Ccariɛa ad k-isleḥqen ɣer lɛehd ajdid, akken ad twaliḍ akken iwulem. Ɣef wayagi, gma-tneɣ Bulus, di tebrat n Ifasusiyen ixef wis sin, taṣeddart tis ɛecrin tira tenna-d, Tettwabnam ɣef lsas n yimceggɛen akked lanbiya, Yasuɛ Lmasiḥ s timad-is d aẓru n teɣmert. Aselmed n lanbiya, d ayen i d-iwi ccariɛa afus azelmaḍ, aselmed n yimceggɛen n Lmasiḥ d afus ayeffus, ayen i d-iwin ṛṛeḥma neɣ nneɛma neɣ s tṛumit la grâce. Taneqqiṭ tis ṛebɛa, mi d-yemsel Umeɣlal Illu amdan seg uɣebbar n wakal i yessuḍ deg wanzaren n nnefs n tudert, ayagi a d-ittmeslay Ass-agi ɣef rruḥ iqedsen. Di tmezgida, tafekka n Lmasiḥ, lǧessa n Lmasiḥ, axxam n Lmasiḥ n rruḥ, Legliz. Ass-agi win i mu s-d-yehwa ad ibeccer awal, ad yexdem taqeḍɛit, Ad isimi iman-is Pasteur. Atmaten regglen kan ɣer Pasteur. Neɣ ad iqmec walbaɛḍ allen-is, ad d-imajini li champignon, ad d-yeɣli s tidet walbaɛḍ yesɛan li champignon, dɣa winna ad ismi iman-is Nvi. Deg uselmed niḍen i ndi lehna n Yillu, ad d-mmeslayeɣ, ɣef xemsa n leqdicat-agi yellan di tmezgida n Yillu. Teslam-d ayagi sɣur. Aqeddac n tmezdayt n Yillu yellan di Zaventem. Ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi d lehna-ines ad d-ilin d myal yiwen s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.